Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ wote sɛ yɛreka obi ka a, san busa no sɛ, n'adwapadeɛ yɛ sɛn? Ɛda abɛte sɛ asomasi abɔ ka sɛn? Busa no sɛ, n'adwapadeɛ yɛ sɛn? Enti sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ, ɛka sei ɛna ɔman Ghana ɛdeɛ a, busa no sɛ, Ghana adwapadeɛ ɛnso so a yɛbɔɔ saa ka yi, yɛanya no, ɛyɛ sɛn? Yɛwɔ nneɛma a yɛde mmɛhyɛ ɛka ne sɛ daakye ɛbɛyɛ wo so kɔ dɛn na anaasɛ ɛnyɛ. Na wohwɛ the previous administration time ɛde bɛpem nna a, sɛ wohwɛ the last four years na wohwɛ sɛ yɛkɔɔ IMF under extended credit facility no a, wotumi hu sɛ ɛyɛ the mismanagement for which ɛka nso so ka ho. yɛmu ɔman no yie yes yɛatoto ɔman no yes nti wotumi ho kwan ɔman no fa so nyini no a na ɛte bɛ fam tam a wobɔ bosea no nyina na growth rate no ɛte bɛ fam ɛdrɔpo from 14.1 percent saa de bɛduru 3.4 in 2016 nti sɛ wohwɛ ghana ɛka a woa wobɛtumi ahu sɛ in 2016 when the economy was handed over no Na Ghana adwapadeɛ ɛyɛ 167 billion by way Ghana adwapadeɛ nyina gross domestic product 167 billion by way of gross domestic product na na ɛkareɛ 122 billion 122 122.1 na meyiyi point point no afiri so ɛbɛ drive to 73.1 percent of debt to GDP

Enti sɛ wobɛfa the current economic situation a na wohwɛ the wealth of this nation around that time na Ghana wealth ɛyɛ around forty billion dollars today it is sixty seven billion dollars which runs into three hundred and forty seven billion na wabɔ ka afiri but ɛka no mɛhwɛ mu.

well yasa bɛ damu nyinama sɛ ɛtɔ nkɔmɔ no so a ɛwɔ ewura kusi buafo ɛwɔ anum sɛ na ɛyɛ ewura ɛyɛ kwakyifo so nso ɛwɔ anum sɛ rafik wɔ engineers and planners ɛna yɛ ɔbɛ de. Happy happy birthday nkɔma Rafik oh engineers and planners good morning bro megyere sɛ bibia ɛyɛ kama yɛ kusi bafo so fɛsi yie man land yie man yo eh. yo nti deɛ na mɛka ne sɛ ordinarily ghana ni deɛ ɔpɛ sɛ ɔte aseɛ sɛ aban a n'ano da ofiri so no se moafa sika twitwiridie almost eighty billion muhu deɛ mo deɛ ehu deɛ yɛde ayɛ eti saa deɛ dɛ maame ho ntɔ mi wɔ maa ho ntɔ ah, very good eti eti deɛ mɛkyerɛw ne sɛ saa sika no koraa wofa in fact it's one one hundred and ninety eight not two hundred billion that is what has been established na wohwɛ mu a na n'ado baayɛ no seventy six billion ɛna aba abɛka ho seventy six billion ɛna aba aba abɛka ho. Na wohwɛ seventy six billion na ado hwɛ gross domestic product nso a sɛ gross domestic product ɛyɛ Ghana adwapadeɛ nso one forty three billion ɛna aba abɛka agyapadeɛ no yes ɛkɔ one forty three as against the previous one agyapadeɛ a mobɛto yɛ deɛ bɛto yɛ no deɛ ɛde aka ho mm-hmm. from that time mm-hmm. to ne yɛ a yɛka ɛka ho asɛm no mm-hmm. ɛyɛ one forty three billion ɛna ɛka yɛ seventy six na ɛka no mmiɛnhwɛ adeɛ. Sɛ wokɔ extended credit facilities no so a, point number seven na kyerɛ wo sɛ na previous government no ɛwɔ so ɔreform banks. Point seven. Yes. Ɛda hɔ. Ɛda hɔ sisi a I have it. Yɛ deɛ sɛ reforms deɛ yɛ neɛ. Eti no reforms ni bɛ yi ni sɛ Ghana banks nyinaa yɛ basaa so they must be recapitalized. na deɛ wɔn yɛɛyɛ no sɛ within two years na wɔn de deɛ frɛ no liquidity support wɔn mm-hmm. kɔ bank of ghana na wɔn akɔgye sika no wɔn kɔ bank of ghana afei ntumi ma banks no nyina because of areas a na wɔn de fa eight point one billion ɛna wɔn gye yɛ ba liquidity support tí a ban wei bɛn na ɔsi no sɛ yɛyɛ reforms deɛ a because one banks ni bi corporate governance mpanyinfoɔ ɛdeda no ni wei woyɛ the same persons ɛna awosan de akɔ akɔma wɔn ne investment kuro yi a wɔn ni mu ɛyɛ papa yi te mhm. banks ni bi ɛbɛkeka bom aban no bosin a wabɔ yi no emu twelve billion ɛkɔ ɛyɛ for banks which is very necessary because we need vibrant bank the private sector will not thrive twelve billion is understandable ka bank ni egu. na bɛ affect nipa one point five million wo extend no a ɛyɛ two hundred eh, two million ghanaians ɛna na nka wɔ efiri microfinance a kɔpem universal banks no kɛbɛ ha wɔn mo eti ese kura yɛn wie reforms no yɛbɛsɛn hia seven billion ghana cedis wow. to address rural banks problem to address saa investment All banks as a and result savings of and loans. ɛberɛ bi baa na ɛsɛ nka yɛtu anamɔ bi asɛma yɛntu saa anamɔ two years within the okay. extended credit facility mm. 2015 16 mm -hmm. yɛantakew no okay. nti afei na ɛba okay. afei yɛnsan hwɛ second tier pension mm. pension ana ahɔdo gu hɔ yɛfrɛ no second tier na yɛ 4.7 billion bosome mmaako mmaako aduosia nsia na bandadaa ne mfɛnkɔe abɛn de mu three point one billion ɛkɔ november fifteen twenty eh, twenty seventeen ɛna okotu yɛ no so ɛka sɛ ɛka wɔ ese ho afei yɛn san hwɛ bosia yi a yɛkɔkɔ bɔɔ yi nanu yɛ euro bond aba yɛ yɛ three billion yɛ a wohwɛ mu ɛsabas almost ɛ ɛ ɛ seventeen ɛno aban wei sɛ about fifteen point six or fifteen point seven aban ɛkɛka no ho mm-hmm. but afei ni yɛ deploy de akɔma contractors na ayɛ adwuma no afei eleven billion akɔ for capex ɛkɛka no wɔn mo recognize it. nkɔmɔ wɔ nyinaa mo ma ghana fo yɛ hu saa nneɛma wɔ sɛ anamɔ ntuo ni yɛ diako wura bi kum diako wura nifa diako wura nkyɛnkyɛn bi ni. ɛno na ɛkyerɛ sɛ ebia the communication aspect have to be addressed this very seriously. okay eti na sɛ ebia mɛba out more mm-hmm. o ti ase on some of these issues. okay so uh, eh, uh, eh, oral felix it settles the matter. ɔbɛhene saa ayi ni nyinaa no. mesrɛ bebree uh-huh. ɛnsɛtoo biribiara ɛdi kan ma menkyia nipa ɛwɔ yɛ ɛm sɛ ɔmo hwɛ. me nipa baako paa bi a ɔwɔ ɛfɛ na memfi mhm. ɔwɔ asebo ɛm sɛ ne maame aka baabi oh, nti mɛma no yaako ah. ɔyɛ brankyɛ ma wɔ asebo ɛna nyame ye a ɔno so wɔ mu bi ano pɛ ɔhwɛ ɔsɛ memfa kyia nkyia soronko ma wo na memfa bi so ma mm. owura kwasi boafo mm. ɔma hene ɛdi kan no metie nsɛm a owura kwasi boafo aka no na mesrɛ meka sɛ nsɛm no bi wɔ hɔ a ɛnte saa nti mɛtene no ɛdi kan no deɛ yɛfrɛ no public debt anaasɛ ɛka a ɔman no de no yɛwɔ kwan a yɛfa so ɛsese ɛne ɛmfa ho ne aban a wɔwɔ nti wohwɛ deɛ buroni frɛ no start point abere aban bi baa akonnwa so no ɛka sɛ na na ɛkɔ wei no sɛ wokɔ state of the nation address a ɔmampanin akofo ado de ma afei ɛm sɛ march anaa february 2017 na ɔno ankasa ɛto no ne mu tuo sɛ ɛyɛ 122 billion ɛno koraa no yɛgye ho akyinnye kyerɛ sɛ ɔmu yusu february exchange rates ɛna calculate yɛ but ɛyɛ sɛ nka ɛsi

fiscal year. yes it's fiscal year not the calendar year yɛ pɛ mm-hmm. december twenty sixteen thirty first december twenty sixteen yɛ close your accounts afe no no nti sɛ wo use thirty first december twenty sixteen exchange rate a nka yɛ one twenty billion ɛna ɔn bɛ to yi wɔ ho nti sɛ wɔpɛ sɛ wohu ɛnɛ ɛka ayɛ de a wo use mprempren a mene wo kasa yi no exchange rate ɛwɔ hɔ na wɔde asese but ɛno nso sɛ yɛ use wɔn fiscal year ending december. 2018 a na ɛyɛ 172.3 billion ghana cedis ɛtɔ so mmienu no mesrɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ na yɛ gdp a ɛwɔ december 2016 na ɛyɛ 170 billion no, no, I said 167 no, billion old. Mekyerɛ sɛ ɛnyɛ 167 billion. Before the rebase. Efi September 2018, yɛayɛ rebasing. nti obi a ni hɔ a ɔyɛ analysis of ghana economy o use old old series. i gave you the two. mɛ kyerɛ sɛ ɛnte saa a nka mo ɛnɛ nka wo yusu mesrɛ mesrɛ mo bebree owura kusi buafo ɛnte saa a nka wo yusu saa three hundred and forty seven billion no kɔ ɛyɛ projection for ending of this year no ɛyɛ rebasing nti na wo yusu saa figure no nti sɛ wo compare you compare apples to apples.

wɔkɔ ministry of finance website ɛna. but that's what i was going to refer to. ɛyɛ yɛ fɛ bi debt management report twenty ninth march mm-hmm. twenty eighteen sorry twenty nineteen yɛa ɛna owura kɛnɛfo yɛ atade kɔda in parliament debt management report ɛmira ne hyɛ ne sɛ afi biara no ɛwɔ sɛ ɔde ɔman no ɛka yɛ deɛ ne ho ɛɛ nsunsuansoɔ no nkuntabuo no ɛkɔda in parliament wohyɛ mu a ɔno ankasa state finance minister. Wɔahyehyɛ table a ɛkyerɛ afe biara GDP. 2016 na yɛ 215. Nti sɛ wofa 2016 sorry 2016 na yɛ 215 billion Ghana cedis. Yɛ GDP no na nyɛ 204. Mesrɛ wo. Sɛ wofa saa figure no na wode compare debt 122 billion na yɛgye ɛno potu mu a, wobɛnya debt to GDP ratio of 56%. ɛno na ɔka sɛ ɔman no agyapadeɛ ɛte sɛn agyapadeɛ no wohwɛ gdp na ɔde atoto ɛka no ho mm-hmm. nti ɛyɛ fifty six percent twenty sixteen ɔmanpanin akufo ado ne dr baomia gyina simpie so sɛ yɛn yɛ yɛ reckless borrowing sɛ wɔkae mm-hmm. there are at least three videos a mɛtumi de ama wo a ɔmanpanin abɛdi akyire Bawumia, ɔno ankasa n'anum to ɔrebɔ NDC aban no so boɔ sɛ saa figures yi a mama wo yi ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ade bɔne a ɛyɛ sɛ ɔman no sikasɛm. Yɛmmra NPP apɛn so. As of December 2018, na GDP a yɛwɔ no ɛyɛ 297 billion, ɛnyɛ 347 billion. 347 billion no ɛyɛ projected for ending of 2019. nti wontumi nyi so ɛno for 2018 ɛna ɛkaa na wɔde no so ɛyɛ 172.3 billion wosese a ɛyɛ 57.9 percent debt to gdp ratio which means sɛ ɛno no yɛ worse ɛsen yɛde a yɛgyaeɛ no nansa yi ara ɛm sɛ naawɔtwe baako anaa mmienu ntam ni ɛna bank of ghana monetary policy committee report ɛbaeɛ a wɔkyerɛ sɛ sisi a ɛka no ɛkɔdu 198 billion ghana cedis

ɛka ne bi abɛka ho i'm telling you. and how much. oh don't worry. we cannot be sure of that so don't ɔman yɛn nsoro ɔman yɛn nsoro mɛkyerɛ wɔn mu ɛna mɛkyerɛ sɛ ɛyɛ approximation but woyi sɛ wɔn di ɛnu ato mu a kyerɛ sɛ wɔn de seventy eight billion ɛna aka ho seventy eight billion with a debt to gdp ratio of fifty eight percent ɛyɛ worse ɛsen ndc deɛ nanso wɔn gyina ase mpie so kan sɛ wɔn mpo deɛ wɔn mɔ bosia na yɛ wɔ sika wɔ ghana ha ɛnu nti no yɛn no yɛ egu ɔman no. sɛ woyi so debt nko ara de yɛ analysis a they are worse than the ndc ɛtɔ so mmienu no sɛbi o nkɔmɔ a yɛdi ne last week ɛnɛ so minority bɛsɛ di saa nkɔmɔ no bi because i'm buying the ano yie aba no wa mm-hmm. nti minority ɛkɔkɔ sɛ ɛwɔ finance committee no so na wɔn nso de ano yie bɛba ɛnyɛ saa sika no pɛ na abɛka wɔn nsa mm-hmm. mewi a mɛba expenditure na mesɛ kusi buafo ka no ho. sɛ wofa total tax revenue wɔn ahwɛ wei no so no mpanyin si wotu wotu mmiri ano akyerɛ sie meboa wokɔ budget statement 2017 kɔhwɛ appendix wokɔ 2018 budget na wokɔ 2019 budget a wobɛhu figures no afei nkɔ na ewieɛ no wahu. first land. nti ɛna afei so yɛfiri bi grants grants yɛ sika a aman ahodoɔ atwa yɛn ho ahyia no wɔn de kyɛ yɛn nkwa.

Ehunu ɛbosea a wabɔ aka ho no, ɛno ka ho. Sika a onya na ɛto a mene mmienu tua. Ɛyɛ fa ngo ho sika a onya, ɛna afei so grant. Mhm. Ɛno akyi na ɔma hene. Yɛwɔ bosea no bi wɔ hɔ a wɔabɔ a, ɛno no yɛmfa nka public debt ho. Nanso ɛyɛ sika a ɛbɛdi aba nsɛm. Deɛ ɛdi kan yɛ seven hundred and fifty million dollars a wɔn sɛ ɛyɛ commercial loans wɔn agye. Ɛno akyi no aban kɔsi ɛde ne ho akɔsi awowa anaasɛ aban ama guarantee ama GNPC kɔbɔ bosea two hundred million dollars sɛ ɔkae sɛ afe a ɛtwa mu yi wɔn kɔbɔɔ deɛ wɔn fɛ no esla bonds energy sector bonds ɛno so five point seven billion ɛna deɛ ɛtwa toɔ koraa get fund wɔn securitize get fund wɔn de get fund esi awowa akɔgye one point five billion dollars. no problem. no no problem. no you see as for deɛ bɛyɛ deɛ ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ yɛ ɛti nye because wobɛ kan but yɛ yɛ wɔ adansideɛ kura kyerɛ sɛ ɔma gye emu five million dollars kura de ayɛ adeɛ a ɛnka nhyehyɛ a ne ɛwɔ hɔ ɔmo de kɔgye yɛ ho but ɛno yɛ another conversation ɛno nko ano kabu ma yɛ eighteen point eight billion. nti wo deɛ no ka two hundred and nine billion ho a we are talking about two hundred and twenty seven billion ghana cedis a ebedi aban wei nsɛm in the last three years ebiom yɛ mmra deɛ wɔn de sika na yɛ mpɛn pii no woka wɔn si wɔ free shs planting for food and jobs ɛɛ eh, one district one factory one way one way masa mpanyin se anaa aborɔfo wɔ kasa bi wɔn si the devil is in the detail sɛ wɔpɛ sɛ ohun nukura wɔn a ɛsɛ wɔdɔ asɛm mu esu kɔ no boa edi kan ɛyɛ wɔn projects a ayɛ wɔn to ho nnwom one district one factory one village one dam one million per constituency sɛ woka saa mmiɛnsa nyinaa bɔ mu a even free SHS ne fa bi woka saa nneɛma nyinaa bɔ mu a ne nyinaa bɛ fɔle ana deɛ fɛ no capital expenditure ɛno na ɛwɔ budget ne mu sɛ wɔhwɛ budget statement a wɔn total capital expenditure wɔn ayɛ sɛ wɔn bɛyɛ adwuma by the end of this year ɛyɛ four point two four billion that is twenty seventeen deɛ twenty eighteen deɛ any projection for this year those are projections ɛyɛ four point two four billion but twenty seventeen twenty eighteen ɛyɛ actual ɛyɛ adeɛ wɔn ayɛ mhm. four point two four billion mesrɛ free shs efi twenty seventeen bɛpem nnɛ sika a wɔn asɛ wɔn ho ɛyɛ three billion. that is sɛ academic year afi ɛkɔ awie ya mm. three billion ghana cedis since twenty seventeen teacher training allowance nursing training allowance woka ne nyinaa bɔ mu a afi bɛkɔ na awie no na ɛyɛ one billion ghana cedis four point two four billion three billion ɛna one billion ɛyɛ eight billion saa eight billion no esuasen sika a wɔn ani afi fan mu kɛkɛ. twelve point three billion na ɔmenya no saa expenditure wei esua se yɛn no nti yɛn no koraa no ekyire four billion wɔ hɔ a wɔn fa nkuntamuo mmae sɛ woyi banking sector reforms asɛm a wɔka wɔsɛ yɛ ahe twelve billion. and the second tier. no problem second tier no second tier no wahu ɛno no wotumi nye free tax mu tax awagye ɛnyɛ compulsory sɛ kɔbɔ bosia ba yɛ ɛbɛyɛ because mo hyɛ yɛn bobo sɛ nka mo ɔmmɔ bosia mɛboa. bosia ho mfasoɔ. ɛho mfasoɔ wɔn so wɔn wɔn sɛ yɛ wosika na we have the money here i avoid the bank of ghana saa na dɔkta bɔnmi aka mede clip no bɛbrɛ wo ama wahwɛ sɛ woka no nyinaa bɔ mu a ɛnu thirty billion ghana cedi po in terms of expenditure. but adeɛ na reserve serious. yes ɛne ti na yɛ bisa sɛ wɔn fa nkuntabuo ne mmra na yɛnhwɛ we have sɛ figures ma abɔ akyerɛ wo nyinaa ne nyinaa wɔ either budget statement ministry of finance for statement ɔmo obi yɛfrɛ no fiscal data anaasɛ bank of ghana monetary policy committee yɛnfa ebi mfi baabi anka ho it is in their own government of ghana documents ne statements. so probably ghana is not able to account for our forty billion nti na yɛ ka sɛ mr kusebu afɔ ebi ɔwɔ ɔwɔ ɔwɔ ano yi a anaasɛ ɔman panyin akufo ado ano yi a yes but ma kyerɛ sɛ sɛ maama ɔne nyina ne nyina mama source ne nyina mama source mɛ boa nti ɔman hene nkɔmɔ a yɛ di no ɛso sɛ bosi akeka yabɔ bosi na ɔmo abɔ ne deɛ ɛno kyerɛ sɛ ɔmo ani nokura po ankyerɛ ghana foɔ ɛwɔ abirɛ ɔmo ɛbɔ yɛ ano ho ba sɛ ɔmo mmɔ bosia ɔmo bɛbɔ bosia no so a yɛnhu biribi papa bi a wɔde ayɛ yɛ agyapadeɛ a te sɛ yɛn wɔn ɛno deɛ munyi mfiri mu kasɛm ɔma yɛ ne ma mɛkyerɛ mɛkyerɛ mu mɛba munyi mfiri mu kasɛm kyɛ sɛ mhm. sikasɛm ho nkontabuo ana si ntɔ abɛm mhm. ɛwɔ wɔn ani so deɛ wɔn de ayɛ deɛ wɔatena ha aboroboro nneɛma baako na mɛtɔ sɛ ɔma yɛ ne gap na aka no asesika na aka nyinasɔ hwɛ ebiom ɛɛ wotu mmira no akyerɛ sie ɔmampanin abɛdi akyire baomia ɔkɔ ɛm sɛ northern region ɛm sɛ na yɛ teyin program eh, sorry tescom program ase na ɔkɔ kasa yi na ɔbɔ yɛn yɛ so bɔ sɛ yɛabɔ bosia sɛ yi na yɛn yɛ se yɛyɛ infrastructure na ɔhu infrastructure biara at least awansi na ɔnni biribi koraa no ɛnyɛ ne nsɛm a ɔbɛpepa bɛboa ghana afana nyinara sector bie ni hɔ a wohu ndc investment hwɛ last week nko ara ɛyɛ um, health minister ɔkɔ ɔbɔtea no ɛkɔ bie polyclinic baako a ɛka enum a yɛyɛ no greater akra ho ɛno no yɛ ɔman panyin maa ma abosi ɔbɔ yɛ ne yɛde yɛ saa health minister kura yi a ɔno ankasa na ɔkɔtwa ahoma mu ebi yɛ radio hospital ɛyɛ ɔman panyin mahama meboa. nanu okofu ma no so. good na nsɛn yi a nkɔmɔdie bi bɛda ho ɛfa university of ghana teaching hospital si enyina ehu sɛ ɔman panyin mahama bosia ɛna ɔde yɛ meboa ɛyɛ circle interchange yi si yɛ hu in fact terminal three po deɛ ɛnka public debt ho because ɛyɛ ghana airports foɔ ɛna wɔn de wɔn balance sheet kɔbɔ saa abosia no sɛ wɔkɔ tɛma mps one point five billion project wɔn yɛɛ no ọmọ ankasa balance sheet but ẹyẹ infrastructure ọbi ehu no problem no problem no no no problem no problem no problem but ọmọ ndi forty ẹnu ti na ẹnu ti na GNPC fọ di ọmọ akọjẹ na ẹnka public debt but ẹyẹ obetumi akasẹ ẹyẹ asika a ebedi aban nsẹm meboa mama hene nti in terms of output ɛna ebiom dr bamia ɔsan so wɔ another clip a na ɔreka sɛ yɛn yɛkɔ wɔ bɔsen a yɛde yɛ de eboni fɛ no consumption kyɛ sɛ yɛn fa nyɛ capital expenditure yɛn fa nyɛ mpuntunyuma a obi ehu bi nti na sɛ wo wo buobuo saa asɛm no ho ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ sɛ wobɔ bɔsen na wɔn anfa nyɛ capital expenditure anaasɛ mpuntunyuma yɛ nyinaa ebehu bi a na wɔnyɛ obi a wɔn mu ama mu nti ɛnɛ no. wɔn akɔ abosea bebree yi a wɔn anya sika over two hundred and twenty seven billion yi a yɛnhu mpunudwuma akɛseɛ bi a wɔn ayɛ a ɛsɔ ani no yɛnka sɛ wɔn mmɔdemmɔ wɔn mmɔdemmɔ no ɛnsɔ ani anaa that is the obvious verdict nti ɛnɛ minority caucus a ɛwɔ parliament no wɔn yɛ address press conference na wɔn de ano yie aba ɛwɔ aban ano yie ɔde baeɛ no na ano yie no bi ne sɛ. oh ɛnyɛ mpuntuo nyinaa ne mpuntu nnwuma kyɛ sɛ development is not only about infrastructure ɛyɛ nokorɛ but ano yie a yɛde bɛma saa asɛm no sɛ ɛyɛ dr bamia na gyina simpie so ka kyerɛ yɛn sɛ wokɔbɔ bosea na wamfa nhyɛ mpuntu nnwuma mu a na wɔ mmɔ ne mmɔ nso ɛne woyɛ incompetent mɛboa nti ɛnɛ no ɔmampanin akofo ade yɛ incompetent dr bamia ɔyɛ head of economic management team ɔyɛ incompetent because ɔma bɔ bosea buruburo a yɛnhu mpuntu nnwuma a wɔde ayɛ okay nti wei no buroni se ɛyɛ fact based analysis menka biribi a ɛni aban ankasa nwoma mu nti saa na asɛm no ɛteɛ ɔma hene yɛyɛyɛmatwe me da no ase ɔn sɛ ɔka nyina no wankasa bi koraa with all these incomes yɛtua salaries ɛsɛ obusa nsa katua nso so aban atua no over the two year period ɛyɛ sɛ na ɛyɛ sɛ osan abusa no sɛ Nti bosea yi a yɛabɔ yi yɛ sɛvese yi a yɛtua ho interest every year biara. They must also include their servicing. Their servicing ɛtake a whooping 16 billion na ɔsan akɔfa akatua ka ho. These two figures nko a fi biara nam close to bɛyɛ sɛ 30 billion. Mm-hmm. Ɛno nko a o nti ɛsɛ hɔ no nso no woyɛ biribiara a ɛwɔ kɔmpɛ a ɛsɛ ɔhwɛ sɛ abɛn yi otua wei otua wei otua wei ɛna ɛwɔ sɛ yɛkyerɛ sɛ sɛ ɔpɛ economic failure woyɛ litmus test yɛnkɔhwɛ how standard and poor graded this economy in 2016 before he even went to the imf wɔsɛ yɛ b minus with negative outlook kyɛ sɛ buruburo fi ntoma ne fira wɔ o kɔ bosia bɔ a yɛn fɛn pem o today it is not the same ɛyɛ bi stable outlook do you think they are lying kɔ morgan stanley morgan stanley capital index frontier index na kɔhwɛ ghana how we are rated annualized returns yɛ ɛwɔ ghana wɔn kora wɔn ɛ eh, ɛ eh, invest in stock market it was four percent today is thirty percent. ɛkyerɛ wo how robust bankings are afei san kɔ deɛ yɛfrɛ no biribi te sɛ total market capitalization yɛ wɔ stock market a ɛwɔ preti na kɔhwɛ what you will see there a drop from 57 billion in 2015 to 52 billion in 2016 today total market, market capitalization has gone up to 59 billion Ghana cedis. Eti ɛkyerɛ wo how a ɔman no ɛremuvu kɔ. Eti growth rate, adwapadeɛ bi a wobɛyɛ bi translate into growth. Ɛte sɛ nipa wudi aduane, sɛ bosia yɛdi gu yɛ mu, te sɛ deɛ nipa didie. Ada sɛ wafuru bɛyɛ kɛse anaa wuti anaa wobɛnyina kɔ soro, yɛnhu sign bi a na woyare. There's a problem. There is a problem. Kɔlaa didi no wɔfɔm no ayɛ nyankanyanka. from a group of fourteen ní ẹ bọ bosea kwaa ẹ accelerate at thirty six point eight percent every year na ẹ kọ akọma yẹn ẹ growth rate of three point four percent today the growth rate is not like that a move ẹ kọ ẹni mu yà over eight point one percent in two thousand and eighteen yà ẹ san akọ kora yẹn nim sẹ even wọn project no kora higher na fẹ yẹ mẹhwẹ. look at the numerous social interventions that requires money wọn na kakyɛ sɛ wo invest wɔ education mu a it's not something a ɛwɔ so obi ehu ɛyɛ redistribution of the national wealth obi yɛn nsa ka bi nkwalaa over five hundred thousand ebetwere yi sɛ mu four hundred thousand kora ekɔ school no a hwɛ families a school kɔ abam afei na na wo bɛhwɛ roles were mentioned. Ma me nka kyerɛ o between October to the last day 28 November 2016 former president John Dramani Mahama etwa ahoma mu 8.8 billion for road construction kapere ni hɔ ɛna ogyaa no hɔ nti woba wɔ sɛ mebɛyɛ ne yɛtwa apasoɔ fɛ mebɛyɛ apasoɔ fɛ mebɛyɛ apasoɔ fɛ ɛna ogyaa no hɔ kɔɔyɛ na wokɔhwɛ kokobɔ Enti ne yɛbae yɛhɔ too ɔɔkɔ Coros. Yɛɛ ɔdete, yɛtwa two billion Ghana cedis mu na yɛnwia mu. Akwan thirteen kilometres, wobɛkɔ akɔhwɛ contract no na ɛyɛ fifteen. Akwan twelve kilometres ne yɛayɛ ne seventeen. Yɛsɛ nya de yɛbɛtena hɔ. Yɛtwa two billion. Ask the contractors, they are aware of what Cocoa Board very soon will announce. They will contractors nkoa thirteen billion. Ɛkaa ne da hɔ. contractors nko ara thirteen billion afei wɔn a yɛ promote wɔn wɔka kyerɛ wɔkan yɛn tua ne nyinaa nwiɛ wɔn mɛ nkurɔfoɔ bi appointment for three wɔbɛyɛ adwuma two years ebi kura maata no ɛbɛba mu ha bi ne yɛ tua ne ka three months ne yɛ mɛ gya no hɔ wɔn mo ɛsɛngyi appointment letters no na wɔn asɔmiti eight thousand to me wɔn maa wɔn early appointment letter no wɔn yɛ adwuma two years no. ɛna wɔn san se mo nsan mmɛgye another appointment letter na wɔn starting payment no de free deɛ nkwadaa no so ehu abɛtɔ nkwadaa yi so ɛna wɔn bɛgye yɛ ɛna etu afiri hɔ yɛtwa gu they have brought eight thousand to me sɛ mi nhwɛ na mi facilitate ne yɛn nye but ɛwɔ serious legal implication wokura appointment letters mmienu wati bi da they were forced to do that mesi sɛ nka wubia to mu a a lot more will call sɛ three months yɛtua wɔn ka no ɛmaae menka sɛ yɛtua ne nyinaa we are addressing the issue yɛtua bi a ebi nso so ate aka mu so we are clearing a huge huge huge arrears yɛ wɔsi yɛyi ne nyinaa firi hɔ and build solid economic fundamentals that is what we are doing go to the world bank report and imf report and see the current state of the economy kɔ bloomberg na kɔhwɛ the current state of the economy since when na nka wonya balance of trade surplus bed for the last ten years since when only the last two years yi ɛna yɛafɔ so about one point seven billion balance of trade surplus yɛakɔtɔn nneɛma paa odwa maa so na aboro dabi aboro deɛ yɛkɔfa baayɛ. Na hwɛ sɛdeɛ since when na na wote sɛ Ghana koraa no de nnuane ɛrekɔ aman bi so akɔtontɔn no bebree te sɛ deɛ yɛhu no yi na yɛkɔfa bɔdeɛ kora ɛtɔm na bi yɛkɔfa firi Ivory Coast na yɛde aba all these things were there eti sɛ ɔde sika ɛkɔ areas like this for the first time at the biggest social intervention in the history of this nation aba free education wɔn na ehu yɛ it is benefiting every city and every town. ana bɛtumi ayi education afiri mu na wɔka sɛ ebi ase de se as for debt sɛdeɛ ɔresi ka no i can assure him sɛ borrowing deɛ it will be done but it will strategically be done in such a way sɛ baabi yɛde sika ne wura biara has the propensity to bring higher returns wɔn adaka kyerɛ sɛ dams yɛ granted dams five hundred and sixty spots ɛna yɛ identify.

na wafa wo ho adi sɛ woannya obi a wonim asɛm no ani so na wantene na but sɛ wohwɛ aban nwoma ne aban krataa mu a wobɛhu nokorɛ wɔ mu mr kusi boafo ka bi about social interventions ɛne akwan a wɔyɛ ɛne deɛ wɔyɛ dams wɔyɛ ne ade yɛbɛba dams asɛm no so nanso ɔma hene sɛ wopɛ sɛ wohu sika akɔ mu a kɔhwɛ aban krataa mu ɛno nti na afe biara minister of finance ɔde budget statement ba ɛno nti na ɛyɛ bosom mmiɛnsa biara bank of ghana ɔmde monetary policy report ɛba ɛno nti ɛna yɛde debt management report kɔ petroleum report ɛm sɛ ebia next month sɛ meha m'ani nka minister no de eh, media budget ana media review bɛba anaasɛ at least ɔbɛyɛ statement to parliament on the state of the economy weinom no yɛ kwan a wobɛfa so ehu sika aban de awura saa nneɛma no nyinaa mu nti na meka kyerɛ wo sɛ free shs no sɛ woka sika akɔ mu nyinaa bɔ mu ayɛ three billion woka sika akɔ capital expenditure capital expenditure no saa one district one dam one village one factory one million per constituency ɛɛ eh, planting for food ɛdɔn ne nyinaa come under it ɛyɛ four point two four billion ɛyɛ awiɛ sasɛm a wɔkin. ɔmo ahene wokɔ mu a wotumi nsɛ areɛ sɛ ɔmo atua no enu three billion sɛ four billion debt service na ɔɔka no adeko nti akɔ so yɛ ɔmo ankasa bo sɛ ɔmo de abɛka ho eighty billion anaasɛ seventy eight billion as of first quarter of this year nti ama debt bi wɔ a wogye yɛ a three months na wasate tua ɛho nsi ho under them.

yɛnyina ha no ntwa wɔn nti wohwɛ nneyɛ a wɔn se wɔn de sika no ayɛ a na woka bɔ mu a enu sika a ebedi wɔn nsam mhm. hwɛ tax revenue kura kɛkɛ ɛwɔ sɛ nketumi tua saa nsɛm wɔn ka nyinaa ho ka ama ebi ka ɛtɔ so mmienu na esi ɛhyɛ ne nso sɛ wɔn ka kyerɛ yɛn. sɛ ɛkaa sɛ yɛn nkɔbɔ bosia nko abɛbu wɔn man anka obiara bɛtumi ayɛ bi in fact da bi ɔkyerɛ dako a ɔyɛ ɔmampanin ne wɔfa ase ne mpɔn asɛm ɔkaa no 20 ɛyɛ 14 september 2015 ɛwɔ twitter ɛno ni ɔse if running an economy was all about borrowing your way into an unsustainable debt and to, into an unsustainable debt hole then any half wit could be president abere a ɔrekasa no na yɛka yɛde ne yɛgya pade a yɛwɔ no wɔde toto ho a ɛyɛ ɛsene ɛnɛ di ɛno nso da nkyɛn a maame mmra ɛyɛ dam ho asɛm a wokaeɛ no yɛdi kan no ɛbɔ bɛn na wɔde hyɛɛ yɛn wɔn hyɛ yɛn bɔ sɛ ɛyɛ one village one dam mɛboa oh of course of course asekyerɛ ne sɛ ɛyɛ ekuraase bi a ɛwɔ northern upper east upper west at the time ebenya dam mɛboa. Mm -hmm. Hwɛ wokɔ Upper East nko a, wɔn wɔ fifteen districts. District biara averagely wɔn wɔ one fifty villages nkurase mako mako bɛyɛ ɔha ne aduonum. Sɛ wosese a, ɛboro two thousand villages. Sɛ woka ne nyinaa bɔ mu a, we are talking of over six thousand villages in the three northern regions. Mm -hmm. Nti yɛhwɛ ne mu sɛ at least mo anyɛ kura na ɛnyɛ five thousand ɛɛ eh, dams ɛna because mo ana mo sɛ yɛ mo sɛ yɛ one village one dam ana mi boa mo anka sɛ some dams in some villages ana ɔmo ayɛ ne. yɛhwɛ anim sɛ mɛyɛ five thousand dams na mo bɛka kyerɛ yɛn sɛ nnɛ the total amount of dams a mo ayɛ no anaa mo yɛ no ɛyɛ three hundred and eleven a ɛyɛ very very poor return kyɛ sɛ mo a mo mo ho mmɔden koraa hwɛ last year nko ara march ɔmanpanin abɛdi akyire baomia ɔkɔɔ afahyɛ bi wɔ northern region ɛna ogyina hɔ hyɛ ɛbɔ sɛ ɛyɛ afi atwa mu nko ara last year pɛ no ɔmmɛyɛ five hundred and seventy dams. nti ɛnɛ mobɛbu nko ntaa kyerɛ yɛn sɛ moayɛ 311 dam saa again moafeli ɛnyɛ adeɛ a moadi mo bɔhyɛ so na ɔmahene woka biribi about the type of dam wo sɛ ɛnyɛ akoso mu dam of course obi ɛni hɔ a ɔde n'ani bu sɛ yɛbɛnya akoso mu dam nanso me ne wo mmienu nyinaa ne mesɛ nkosi buafo yɛn nyinaa nim sɛneɛ yɛka dam a yɛn nyinaa yɛka asutadeɛ a yɛn nyinaa nim adekɔ mɛboa ɛkyerɛ wose a wokɔ kɔfa excavator kɔtu ebura na nsuo tɔ na sɛ ebegu mu a nsuo kakra bi ataa hɔ a wose ɛyɛ dam dɛ ɛsa ɛnyɛ yɛ deɛ ɛka wo hwɛ mo ankasa mo ankasa mo mo joy news ɛna mo yɛ documentary a mo yi kyerɛ yɛn a nipa ɛwɔ apa yi so mo buafo den deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa a nsuo tɔ a na ahohoro dam nyinaa kɔ adeɛ na ɛnyɛ dam buroni fira na dugout yɛ sɛ wode wei excavator etu fam.

ana saa project no yɛyɛ dams mako mako eighty six ebi wɔ yi ebi ɛwɔ zakpɛlsi sakpɛ ɛna tamne dam baako bi abosu bi din na wakeka bɔ masa kɔmpiuta bu ako masa kɔmpiuta dɛbi dɛbi mɛ kaa sɛ mpaa na akyerɛ hwɛ wokɔ beebi yɛ fɛ hɔ tɔnɔ via yɛyɛ dams wɔ hɔ hwɛ pɔn wokɔ pɔn a left and right nyinaa yɛyɛ dams wɔ hɔ. yɛ yɛ irrigate asase mako mako three thousand six hundred and twenty five hectares under yɛ project yɛ yɛyɛ no ɛna yɛsan siesie deɛ bonifa no rehabilitation dams a ɛma yɛ irrigate eight thousand hectares nti sɛ yɛka dam a ɛnyɛ amena a wɔkɔtu a nsuo tɔ a na ɛbɛgum na ɛyɛ dam woyɛ saa na sɛ bi ɔwɔ bu ghanafoɔ kwasea ɛsɛ sɛ bɔhyɛ a wode hyɛ wɔn no ɛnyɛ ɛno no no woka dam a obi anim sɛdeɛ dam te dam yɛ esuo a ɛretwa mu a wobɛgye ban na wakɔntrolu kwan a nsuo no fa so ɛba sɛdeɛ bi ɛbɛkɔ amanfoɔ fuo mu na sɛ ɔmo ɔmo dɔ kua ɔmo nya bi ayɛ. so ntumi nyɛ ntumi nyɛ kwasiabuo ebetumi ayɛ wɔde ehwɛmɔ wɔbɔ hyɛ a well ɔyɛ bɛ yɛ kasa nfa sɛ ok ɔdi mi daase mi daase mi daase wa tiri mi wo di ehwɛ abɔhwɛ wo bɛ sɛ mi bɔ sɛ wo bɛ yɛ ɛdam in every village na sɛ wo bɛ yɛ wo se wo yɛ three hundred three hundred na wo yɛ no koraa no yɛ kɔ hwɛ ɛnyɛ dam papa bi na ɔyɛ dam ma nsuo tɔ a na ahoro kɔ no na yɛ kan wo se ɛnyɛ nhwamɔ ɛyɛ nhwamɔ mi sɛ kusi bu afɔ wa mi yɛ sɛ si fam wa daadaa yɛ. deɛ deɛ deɛ tie nie. deɛ nti a meyi so hwɛ mo deɛ ne sɛ naa meda me hwɛ mmea me nuanom joy mhm. no deɛ mo yɛ no. o deɛ maame nkyerɛ o menum sa menum sa this is a development process yà yà dɛ it's a deliberate policy wohu bi wɔ ndc a deliberate program yà yɛɛyɛ yɛ koraa na yɛ sɛ tee sɛ ɛyɛ one village one dam of course yes. yɛni mfe aduonu ne yɛayɛ and npp must stay in power to finish this it's a good project. that's your wish. yeah that is my wish. sɛ yɛ pɛ paa ne hia because three northern regions bagri dam nsuo bɛba abandada ne hui dabi nsuo bɛba ne yɛ team ɛnɛ yɛ bɛyɛ bagri dam ne yɛ de ayɛ dam na ma amanfoɔ ahu sɛ ɛfifɛ nipa ba ha atɛtɛ wɔ betwa. It is yɛayɛ thirty o yɛayɛ forty o yɛayɛ seventy o it is an ongoing project it is feasible it is possible it will be expanded ne yɛ improve upon it obi ɔwɔ technical advice bi a welcome including Felix sɛdeɛ osi yɛ ne deɛ no ɔnkyerɛ mu yɛbɛyɛ no akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ it will become an edifice of dams Yeah, wɔ hɔ a tere na ɔde nsuo tɔ a nyɛ baabi a nsuo tɔ have been to Israel nyɛ baabi a nsuo tɔ gyina sɛ nsuo da hɔ wobɛtumi akreti embankment na de atrapo nsuo no yɛ a wobɛnya wokɔ baabi a ɛfrɛ Tamara set. Are you able to help us what is the proper definition or what did the party NPP sought to achieve when they brought that policy of one district uh, one village one dam. The policy is to ensure say

afei ne yɛ roll out yɛ landmark programs mm. ebi ne planting for food and jobs te sɛ yɛbɛyɛ mechanization mm. two fifty million of mechanized ɛyi eh, equipment yɛkɔfa tractors coming from india coming from czech republic coming from brazil afei